Essalowmalikim mähriban ildeşler ine bu gün nesip edenden Jeren doganymyz we ýoldaşy Tamer Koçtürk agamyz bilen bilelikde estetika temasyna degişli bolan soraglaryňyza jogap bermekçi men sizden gelen soraglary olara soramakçy olaram bize has giňişleýin ýagdaýda jogap bermekçi ine onda nesip edenden Seren da. Goma.
Aman näli. Aman Hudaýa şükür. Hawa, men
tanalyp başlanymdan bäri birinji sapar biri bilen söhbetdeşlik geçýän. Olam sen. Hawa.
Näme soramak isleseň şu taýda sana jogap berer. Men ýoldaşym doktor bilşiňiz ýaly. Köp türkmenlerimiz bilýär indi tanap başladylar. Aslynda iç hassalyklary uzmany, ýagny türkçede dahiliýe bolup geçýär. Ýöne onuň daşyndan 4-5 ýyldan bäri medikal estetik edýär. Türkmençe bilenok, häzir birazdan özüm türkçe gürleşerim.
Ben türkçe devam edeceğim.
Men 2018-nji ýyldan bäri Toý etdim, bärde galdym, bäriniň raýaty boldum. Şon ýaly özümiz aslynda Antalýada ýaşaýas, ýerimizem Antalýada, ýöne Istanbula da aýda birki sapar gelip gitýäs, Nişantaşynda ýerimiz. Şon ýaly galan soraglaňam isleseň türkçe

Doktoryň ýerine. Bar, nesip bolsa-da haçan kim bilýär. Gel, gel myhmanymyz bol. Bolýar, nesip bolsa.
E, dogany doktor gitdi. E, iki çäk galdyk. E, indi ýaňky soraglardan näme dip, indi öz e, durmuşyňyzda indi näçe ýyldan bäri bile diýýäňiz, öwrendim diýýäňiz, nämelerini-de. Indi biziňkiler, ýani biziň e, zenanlarymyz Birazjyk, ýagny täze-täze bu zatlary e, görüp başladylar we öwrenip başladylar. Bu sebäpden indi e, olara ýagny bu işi etdirjek wagtlary nämeler maslahat berip bilýäňiz? Nämeler maslahat berip bilýän? Men özümden mysal getireýin. Aman, men e, ýüzüm Jahyl jahyl düwürtik diýilýär, gaty erbet. Gaty erbet çykýardy meň ýüzümden. Meň ýüzümi gowulaşdyran diňe meň ýoldaşym. Ho, iriňli iriňli düwürtikler çykýardy ýüzümden. Gençlik aşysy bilen, mezoterapi bilen özümde etdirip, özüm peýdasyny görenimden soň türkmenlerimize maslahat berip başladym. Gelin gyzlarymyza ine köpüsi soraýardylar ine Öň bir ýaş wagtym çekilen suratym bilen şu maky halymy paýlaşdym welin, ýer bilen gök. Eger-de rugsat berseň ikisini goýalyş taýyp gäre. Saňa şo ýok, ony goýdurjekkä. Men Taparyn diýen olaýyn.
Tapyp bilmeýän hemme ýerden dalit etdim. Zat şonda bir saparjyk paýlaşdym, gördüler bular. Gördüler. Ondan soňam men-de şuny etdirdim, size-de maslahat berýän diýip başladym welin, bir-birleri bilen eşdişip, ol oňa aýtdy, o oňa aýtdy. Şeýtdip, hemme kişiň derdine derman bolup, iň esasy şu mat populýarny bolup geçýän, meşhur bolup geçýän şu mat Zat. Gençlik aşysyny etdirip başladym ýüzüme we ýüzümi birhili gerip, owadan özümi her gün gün geçdikçe irden turup aýna seredýän welin ýüzüm ýalpyldap bir owadan görnüp başladym özüme we hemme kişi menden sorap başlady Aman. Ýüzüňe näme işlem etdirdiň, ýüzüňe näme işlem etdirdiň diýip, menem maslahat berdim. Meň ýüzüme gowy peýdasy boldy, belki size-de peýdasy bolar diýip. Olaram ol oňa aýtdy, ol oňa aýtdy. Şeýtdirip tagam men çalaja bilşiň ýaly TikTokda tanalýan indi. Zat o taýda paýlaşyp başladym. Hemmesi gowy görüp gelip etdirip başladylar. Ýöne ýüzden ýüze üýtgeýär. Näçe ýyladan çyla Üýtgeýär. Hemme kişiň derisi bir däl. Maňa gowy gelen zat başgasyna-da gowy geljek diýlen zat ýok. Belki oň ýüzünde başga bir mezoterapi sistemi gowy gelip biler, belki maňa gençlik aşysy gowy gelşi ýaly. Şon ýaly. Kişiden kişä görä tapawutlanýar. Hawa, ýüzüň
kožasyna görä üýtgeýär. Oň daşynda näme diýeýin hemme zady dozajygynda etdirseň hiç hili problema ýok ýöne öz ölçegine görä ölçegine görä ölçegine görä men hem ine kä wagt zat etýän wagtym bolýa şunu men uludan etdirýän ýöne soňundan puşman bolýan we oňa 6 aý 7 aý hiç zat etdiremok soňundan ýüzüme ýalňyşlygyny bilýän Ýöne gynansakda käbir gelin-gyzlarymyzy görýän men, özlerine hiç hil ýagdaýda gelişmeýän dodaklar etýärler. Ondan soň hiç hil gülüp bilenoklar, mimik ýok. Nur ýok ýüzünde. Nur ýok ýüzünde, nur şepagat galanok, bilýärmiň? Aman. Ol gowy zat däl uje. Birazajyk güler ýüzüň birhili güleňde zat edeňde ýüzüň çalaja zady bolsun. Ah derdim bolma gozgamaň diýip basaýyn. Hakyky esasanam gynansak da daky gyzlarymyz şony Kän etdirýär. Ýa ullakan dodak bilen gezýärler. Meň pikirimçe düýbünden ýalňyş. Meň pikirim o. Koneşna her kim näme etdirmek islese, etdirsin. Ýöne birazajyk etrabyňdaky, territoriýaňdaky adamlaryň pikirini almak gerekmika diýýän menä. Dogry, dogry. Ee, men öz ýoldaşymdan mysal bereýin. Ee, şu bir hassa gelip, surat görkezip, men şuny isleýän diýip gelse-de, oň ýüzi şoňa ee, rugsat bermese, edenok. Hem ee, hemme zat, zatda, maddyýatda. edenok. Ýa ine gelip men şunam isleýän, men şunam isleýän diýip, bäş-alty sany işlem aýtýar. Eger şoň ýüzi şoňa gerekgäl bolsa, ýagny rugsat bermese-de şoň ýüzi, saňa diýýär, buny etmäli, buny edeli, bunuň müňem peýdasyny görersiň diýýär meselä. Olaram bolýar hojam diýip, şony edýärler we soňundan olaň ep-esli puly öz jüwlerine galýar. Ýogsa olar birgiden zat planlaşdyryp gelýärler. Ony, näbileýin, men öz ýoldaşym diýip aýdamok. Hiç kimiň bu çaka çenli gelip, nedowolnyý bolup gidenini görmedim. Närazy. Närazy bolup gidenini görmedim hiç hili ýagdaýda. Dogry.
Şoň ýaly.
Iň zadam ine täze daşary ýurda zada gidenlerine täze ürün zat getirseler, sebäp diýseň bu Täze nesil sistema bolup geçýärde. Gençlik aşysy, mezoterapi bir giden bölek bölek bolup gidýär. Indi başga ýurda gidip şony getirýärler, indi kongreler bolýar, konferensiýalar bolýar, gidýärler, gelýärler on. Ilki bilen men ýüzümde test ediň diýär. Men ýüzüm rugsat berse diýän, hemme kişiňki gowy bolar diýän sebäp men ýüzümden ýananma, dürtüklerden. Meň ýüzümde deňäň diýän maňa gowy gelse hemme kişä gowy geler diýän men gülýäler. Deňeme deňeme tagtasy men. Başga näme gyzyklanýalar esasy şu taýlaryndaky ýygyrtlar bilen gelýä ýaşy giden gelin gyzlarymyz aman. Şu taýdaky ine biz şuma otuzly ýaşlarda dogrymy? Bizde ine şu öňüni alym men ýigrimi alty ýaşymdan bäri etdirýän ýüzüme. Botoksyň maksimum süresi ýüze galma wagty bäş bilen alty aýdyr. Sen iň gowusyny ulansaňam bäş bilen alty aý galýar, Tagam erbedi ýok botoksyň diňe marka marka üýtgeýä ine meň ýüzüme bir markany ulansa maňa gowy gelip başgasyna gowy gelmän biler deňemelilä ondan soň haýsy ýüzüňe gowy peýda etse şoň bilen dogam etmeli gelýäler bäş alty aýdan geçýä etkisi bolýun jaň edýä köpüsi meň etdirenime alty aý boldy bolýun ýüzüm öňki kadasyna geldi diýip biz tagam ony etmänkä doktor aýdýa Muny diýýär ýüzde galyjylyk wagty diýýär bäş bilen alty aýdyr diýip. Gençlik aşysy. Ony edende oňam süresi ýüzden ýüze üýtgeýär. Meň özüm alty aýdan bir sapar etdirýän ýüzümi. Käbir adamlar bir ýyladam gidip bilýär. Käbirlerine al ýedi aý, sekiz aýam gidip bilýär. Üýtgeýär. Ýüzüň ýumuşyna bagly diýilýär. Ýok, ýok, ol zada bagly, derä bagly. Ondan soň indi şu taýdaky ýygyrtlary aýdyp bereýin. Ýaşy giden gelnejeler bolýar, kyrk-elli ýaşlarynda gelýärler, oňa botoks, ondan soň gençlik aşysy peýda edenok aman. Ony dolgy bilen açýarlar. Şu taýdaky çyzyklary şeýdip dolgy bilen açmasa ol açylanok. Ýa ine şu alnyň ortasynda çyzyklar bolýar, bilýäňmi? Gysyp. Ony dolgy bilen açmasaň açylanok. Botoks oňa peýda edenok. Bir derinligi galandan soň ýaşyň geçmegi bilen. Ondan soň şu taýdaky çyzgylar bolýar, esas erkek oglanlarymyzda bolýar. Onam dolgular bilen açya, senin tak yaş senden çıkmaz. senden çıkmaz tak. Onun on daşında e, berde yaşayan gelin kıylanmaz köp doğdok doğdoğa zat eden oklar bilyam esası Taraplar dodagy halaýarlar, esasy botoks ýa-da ýüzüne aşyny zady däl-de. Gençlik aşysy tagam ýüze bir ýatyrym. O zada girenok näme? Ýatyrym-da näçe ýaşdan, ýaşyň ýaşka etdirip başlasaň, oňa görä peýdasyny görýäň. Mende yrman her alty aýdan bir sapar dört ýyldan bäri etdirýän ýüzümi. Şoň ýaly. Dogry.
Esasy men şuňadam begenýän aslynda soňky gelişimizden 2-3 aý bäri türkmen oglanjyklarymyzam gelip başlaýar, erkek adamlarymyz gelip başlaýar. Ilki başlarda utanýar ekenler. Diňe aýal gyzlar gelip etdirmelmika öýdýär ekenler. Onýalykzat ýok, konýeşna. Gelip botoksam etdirip bilerler. Çyzgyly men aýtýan özüňize gowy serediň diýýän. Esasy işleseňem bilýäňmi, özüňi bagtly duýmasaň etraby hiç hili bagtly edip bilmeýäň. Daştöweregiňdäki adamlary. Aýna seredemde ilki bilen men özümi gowy göreýin, ondan soň hemme kişä güler ýüzüm bereýin-de, işimde işimde üstünligim bolsun. Meňä pikirim şon ýaly şoň üçin begenýän men ine gelýä türkmen oglanlammyz jaň etýä jerenýä ýoldaşyň haçan istanbula gelýä bizem ýazaýda diýip gelmänkä men wideo çekýän tagam paýlaşýan şo taýdan ýazýalar begenýän gelýänlerine aman gelsinler etdirsinler ýüzlerine gowy seretsinler ýüzlerde özlerine özlerine de gowy seretsinler bolly dogan minnetdar
Antalýada gel, Antalýada myhman alaýyn seni. O taýda-da ýerimizi gör. Nesip bolsa, ýa, şu taýda. Ýekeje özüm, ýekeje özüm Antalýada. Diňe jigim bar, oň bilen aram-aram wagt geçirmesem. Hemme kişä diýýän, geliň maňa myhman boluň diýip, birem gelenok emma. Diýip ýani her kimiň diýip iş işlemesi. Iş bilen başa gaý dogry aýtýaň. Näl diýsem indi men ýaly frilenser bolýada frilenser entäp örenler zat etýänler bolaýmasada. Ýok la. Hakykatdan hem minnetdar size. Menem minnetdar geldiň. Nawa.
Sowugyň içinde sowuk. Ýok la sowuk däl la ýary daşary gowy la.
Inşallah hemme kişiň göwnüne ýarar we gowy pikir bolar diýip umyt edýän. Hawa. Sebäp menden hem kän soraýardylar, bilýäňmi, şuny aýdyp beräý, bir-birden aýdyp bermek parkly, toplap hemmesine jogap bermek parkly. Gowy soraglar taýynlapsyň. Men hem minnetdar saňa.
Sag boluň. Daway. Anna. Gepleşigimizi geçirip gutarýas. Sag boluň.
Sag boluň.